i kombela yini mona wa mununa wa wena ni ku dyoheleni mina i nga ni khomi endla yini endla yini i nga ni khomi endla yini i nge kurisi vana mina ni ta va kurisa vana wena wu swi koti swi le ka wena

vavanuna va tele wena a wu rhandzi mina ma wu ni rhandza loko u ni rhandza a wu ta a wu lava ku ni dlaya a wu lava ku a wena maphorisa maphorisa lama nga ma landza ke a ni fanele ni bolela jele maphorisa lama nga ma landza ni fanele ni bolela jele.

vanhu lava ta ku ni ta tilunghisa yes i ta tilunghisa i ri ka n'wina ha i ri laha ni tilunghizini ni vamama swi va fambeni ni ku fona laha n'wi twa ku le kwihi vama sa ni ku rhasa hi tifoni ni sise ku va na ha ku fonela vama sa ku ni twisisi ni rivalele ni wa mina no kombela ka vava tsakoka rivalele ka fredika jay wa ntuku na rime lexi ndzi lava kumbe ku loko ri xina ni lava nga ta ta laha va ku heleketa kaya hi leswi ni swi lavaka sweswo a ni ku dyohela nchumu it's up to you hambi u nga na mbeda na ti-wordrop na ti-fridge a ni ho avalea joy i nga ni i nga ni khumbi i nga ni khumbi i nga ni khumbi munhu loyi a n'wi kumaka Freddy u ku nyanyukisa ku tlula mpimo ka papa tsaka mm, ni nyanyukisa ku tlula mpimo wa n'wi tekele ri chumu ka Freddy khale na khale ni nga ri chumu ka wena mi twa ni xisiwana naswona i fosela ni ku tshama na xisiwana munhu wo ka a nga tirhi i fosela ni ku tshama na munhu wo ka a nga tirhi eh, hi ku wena ka mina i lava mali naswona i lava yini i lava yini a wu lava rirhandzu rirhandzu ri ku tsandzekhala e ni kombe rirhandzu nga ri voni ku na rirhandzu a ni nge ku nyiki chance sesi a ni lava ku fa mina mbitsi ni humeni mbitsini hi january ni ku byele ku kwini

na ku twa twa a ta hanya kahle vutomi kota sweswo swi kahle i nga hanyi na xisiwana namuntlha a ni xisiwana i right hi ku sweswi le ku ri namuntlha a ni xisiwana joen wena kumbe i tirha ka mfumo a wu ta ni byela ku ni xisiwana loko ni nga na eh, a wu ni byela ku ni yana wena loko loko a ni tlhariheni a ni ta tirha joni a swona papasa kotwana Eh. ndzi ni ku byela Eh. loko ndzi yimela marito lama wona va wu hlamule yini ka papa ni va ni miyele yini papasa ku hinkwaswo mina leswi urho xa mina mina ni va ndzi leyi. ni va ni miyele yini Ayizwani? twana Urho xa mina mina na wena hi nge koki vutomi mi ri yini since 2009 papasa kotwana ku ni nga hanyi vutomi sweswi ni kha ni nga tsakise nchumu mbilwini i nga ni khomi i nga ni khomi i nga ni khumbi please papasa ko

Ku swi endlisa ku yini mntu? Hayi u fika la u fika u ku mntu ku vula vo ni te ni miyelini a ni miyelangi u miyelini eh, rheti swa ni byele siku za ku a ni va te ni ta vulavula mntu se swa swi endhlotlhela yini ni ku byela baba swa ku eh, ni ku byela eh. ni fanele ku mina we a hi vulavule hi vambirhi ni le ku ku byeleni ku mina na wena ku hale xi ku hale xi ni nga ta vulavula xona handle ka ku byela ku wena u ya kaya ni vula swona olomi ni fambela ka loko mavhiki mambirhi swa ku hayi mavhiki a wu tshama mavhiki hayi endlisa ku yini ni ta rhuma vanhu ku va ku tela

sweswi a na ha lovoli munhu a na ha lovoli munhu ku haloni ni nga ta n'wi lovola sweswi na mina ta sungula ku ya la ta sungula ku lava hi vuntshwa ku fana na wena i nga ta lava hi vuntshwa ene wena futhi i ta chuza ku lava wo famba hi bm ex i nga ni khumbi i nga ni khumbi i nga ni khumbi vulavula a wu rhandzi mina e sweswi hi nga kwala hi mhaka ku yini wa ni rhandza mara mhaka na ha ku rhandza i tlela hi mani hi mina hi mina nga ni faka emiringweni wena i nga ni tshuki ni faka emiringweni mina i tleliwa hi mina i tleliwa hi mina sis vanhu lava gangisaka va kwihi a va ku gangisi

bye bye yini ya sex mm. ka mani endla yini kahle endla yini endla yini ni tlhavetela foni ni tshiki i vulavula na mina ku yini i tleliwa hi mina hi mina eh. na wa ti-feelings ta wena mina a ni na wena u hume khale ka ti-feelings ta mina i ndlise ku yini i nyika mina mina hi dzigine ku kundzana ri mina na wena sis sis i ku tika n'wani famba na kundiwa eh. mina no va mbolo kundiwa wesas enga byo enga ni khumbi enga ni khumbi i tlelo wa mina hi mina eh. nga ni jamukela na switsona joye mina wena a ha hlangani ka nchumu hi fred mina na wena ku wa lexi nga ta hlangana ka xona a nge fambi a ndzi kahle i tlelo wa mina ngo ni jamukela i tlelo wa mani ni le ku ku byeleni mhani a ha ku rhandza

yima ni ku byela sweswi i nge hi tleli hi mina sweswi i nge i nge hi tleli hi mina mina wena hi vulavule khale swi swa khale hi nghene ri kudana mina wena emvulwini rini nsata wihi lowa loko ni huma paphalavura sweswi i lava yini sweswi i lava yini sweswi i lava yini mkombeso ne kwala nje ngangikhumbe nonku namuntlha mina na wena mina na wena mina na wena se namuntlha i lava yini byeli namuntlha i lava yini namuntlha i lava yini i tlela hi mina wena se ni komba ku a ni nga ha vulavuli na wena eish i nga ni sunguli ni kumba ka wena kasi endla yini endla yini endla yini endla yini i rhandza mani i rhandza mani ni nga ni jamukeli mina eish joe ni kombela tlhela ndhawu wa se wa se a wu rhandzi mina mani famba ni ya ka tata kasi endla yini endla yini endla yini endla yini sweswi sweswi endla endla yini sweswi endla yini ka mina sweswi endla yini ka mina eh sweswi ma a wu ndzi sweswi na mina na wena hi tsandza nharhu vambirhi lava nga manghena hi kwihi kwihi wena ya ka nyawana i wa ka mani kasi wena we i wa ka mani wa ka khosa kwihi i wa ka khosa kwihi ka nyawana swa